Öh. Indi sogabym ugratdy. Eýmek telefon zat. Ýokmy kara bir asylgy? Ýogsa. Ha. Telefona bar eken. He bolaýdy.

Alýo. Alýo. Bagyşlarsyňyz-da. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Hä. Sag bol, sag bol. Siziňkilerem hemmek şekilli. Biynjalygam etdim öýdýän gijräk. Menemi? Siz on altynjy dükanyň dükançysymaý? Hä, hawa, hawa, edil özi. Bagyşlaň, dükanyňyzy açaňyzokmaý?

Indi näme etsemkäm? Menem-ä ýatyrman seni.

Bolýa sag boluň. Hany geliň how adamlar geliň täze ýylda bir öýleňňize çagalaňňyza maşgalaňňyza sowgat alyň geliň ine ha çäýnek ba termiz ba hawa tok pul çäýnek ba bir täze ýyly gyzgynjak çaý bilen garşylaň geliň adamlar geliň geliň alaweriň özem arzan nyrhyndan boldy aňyrda köpdür geliň ynha birimiz tüweleme Özi gyzgynlykda saklaýan çäýnegimiz, gök çaý, gara çaý, ine, ot-çöp bilen, bulam bolsa tok çäýnegimiz. Arzan boldy. Geliň, adamlar, geliň, geliň, alaweriň, alaweriň, geleweriň. Arzan nyrhyndan boldy. Geliň, geliň, tüwä. Bir görýäňmi, adamlar kän, söwdamyzam oňuna bolaýjak ýaly. Hany, geliň, geliň, geliň. Gel, adamlar, geliň, näme durduňyz, gelewer, gel. Geliň, sizem geliň, geliň. Agam, gideliň, gideliň. Näme? Gideliň, gideliň. Agam, söwda bolmaýar şu gün. Ýapaly magazynam.

Çar ketçalyň, gaty ketçalyň. Çar ketçalyň, şu ketçalyň bar üýşgeninden taparyn. Sen näme diýsene, beýdip gider nimede, o taýda gizlenme, Meňşeň dilini tapyşyma seret, menden öwren, bolýamy? Geç onda beýle, geç, bar! Hany, geliň adamlar, geliň, geliň! Çäýnek bar, termos bar, tüweleme ine tok çäýnegimiz bar, alaweriň, geleweriň! Özem arzan nyrhyndan boldy, geliň adamlar, geliň, geliň! Geliň,

O telewizorda da bir gök çaý barada bir zatjyk aýdýardyň sen diýýän. Hä, çaýmy? Çaý, çaý, çaý. Içseň göwne jaý. Içmeseň bijaý. Derleseň derdiň çykar. Derlemeseň jülk eder. Çaýyň şon ýaly goş setirlerem mantek. Tirsegiň per ýassykda, barmaklaryň oýun eder. Näçe içseň derledip, dilleriňem saýradar. Çünki yzy üzülmez, haňkajygam gaýnadar. Deňiz derýa daglary Bitige mindiren çaý. Ana şon ýaly çaýyň tarypy. Senden söwda etmeli et boldy howa. Munyň näçeden? Çaýja bi tokmy çäýnek. Bilýän bilýän. Gysgajyk wagtynda çaýyň derrew gaýnadyp berýä. Hä näden min. Bu ýöň gymmatdy munlar hyý. Hä şeýlemi. Edil häzir şu täze ýyla gabatlap täze ýylyň bosagyny arzanlatdyk. Haýp berekella. Elli manat boldy. Elli manat. Elli manat boldy howa. Muny al. Ine, hanadajyklar aýdýarlar. Haý, öýdäkä halar muny nädä? Owadanç eken. Ine, Çary jan, men Sen düşünmediň öýdýän. Hä? Şu çäýnek elli manat diýdim. Eşitdim, eşitdim. Hawa, sen maňa otuz manat berdiň. Maňa otuz manatlyk ber şunda. Ýok, düşünmediňiz öýdýän. Çäýnek, tok çäýnek. Hä. Elli manat bahasy bar. Hä. Sen maňa otuz manat berdiň-ä. Bu elli manat. Ýok, men ýalňyşyp beremok ony. Elli manatlyk çäýnegiňden otuz manatlyk ber. Ýok, Çary jan, men muny bölüp satammok. Ýok, sen dükança maňa näme diýsem şony bitirmeli-dä sen. Şundan otuz manatlyk ber. Ýok, Çary jan, düşünmediň sen. Bu kartoşka sogan ýa süýji köke däl, bul näçe manatlyk gerek bolsa bölüp çeker ýaly. Şuň nyrhy Elli manat, elli manatmy elli manat berýäň Aý aýa. meňki kejir ekeni. Goçak adam bilen öýüne dawa edip dursuňlaý. Men kejirmi ýa sen kejirmi? Ýok. Şundan otuz manatlyk ber diýsem beräýmelidir-dä ol. Ýok otuz manatlyk bir kezip bölüp bolanyň az. Çary jan düşün. O zatlaryny bilemok o zat seň işiň satyjyň işi ol. Ýok. Maňa şondan meň diýenim otuz manatlyk ber. Çaryjan, eliňi ber. Şu çäýnek elli manat diýdim, elli manat berdi, aldy gidiberdi-ä. Bägibir kert jalyňam kert jaly eken. Men şoňa elli manat berjek dälmi, otuz manat berip, aý, men şoňa düşenini aljak. Otuz manat berip kezip ýa bölüp. Bu kejir sen. Kartoşka sogan dälemi? Kejiriň etmez otuz manat kilo. Kejir diýsek, kejiriňem agyr baş eken-aý walla. Otuz manat. Asyl ýa oýnamana gaçyp gitmändir-ä ho. Otuz manatlyk. Çaryjan, otuz manatlyk bolanok şu diýen. Bolar, bolar, bolar. Şu çäýnek Elli manat, kesip bölüp bolanok, otuz manat kesip bolanok, elli manat alsaň anha bolmasa-da git kesirligiňi et durmada bärde. Beýle keçje al adam gören bagaý walla. Bäý wall, haýran galaýyn wall, her hili adam bar-ow. Ýeri bolýar-a, gaharlanmasana. Bu gün gaharlanyşma-da. Aljakmy? Otuz manatlyk ber şunda.

Ana Çaryjan. Otuz manat çäýnegi seňki, ýigrimi manatlyk gapygam meňki boldy. Ana nesip etsin. Eý bu gapaksyz nädip gaýnasyn bu? Gaýnamaz-a bu gapak bolmasa. Ýene ýigrimi manat boş gapakly bolýa. Saňa gapakly gerek bu gapaksyz gerekmi? Otum ada düşen bolsa. Otum ada düşen şol. Nesip etsin ana. Şeýt düşün şeýle ho. Ýöne kejir oglan ekeniň on soňundan a düşünşýän ekeniň. Has boldumy? Asly ýok eken ýa ýerinde onda. Haý ýene bar. Kejirem bolsa Täze ýylda göwnüne degmaýyndaý. Çaryjan! Gel-aý gel. Menden saňa sowgat bolsun. Men şu ýigrimi manatlyk gapygam ýerine goýup, elli manatlyk zadyny saňa otuz, otuz manada berýän. Täze ýylyňam gutly bolsun, täze ýyl sowgady bolsun, banana! Aý, berekella! Şu ýyllyk-şa söwda boldy, adamlar! Äý, men diýdim-ä saňa, äý, bärik gel! Otuz manatlyk bolýan eken-ä. Äý, maňa indi ber, ýadygärlik, täze ýylyma berdiňmi? Sowgat şoňa. Şony sowgat saňa owa. Men gapag döwgi näme deýin, dakamyn indi bulara? Ýo, dakdy maňa gapagyny. Gapagyny dakyp berdim ine. Ine, abatja boldy. Arkaýyn ulanyber. Äý, muny çagama ýok. Agam. Äý, şuň abadyny ber-äý, boldy. Dükan ýapyldy. Ýapyk dükan. Aý. Keçil oglan eken-aý. Aý keçilem bolsa Täze ýylda bir degişme boldy bu diýýän-ä. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Salam älik mähribanlar. Eziz doganlar, Täze ýylyňyz gutly bolsun, gutly mübärek bolsun! Täze ýyl size yrtgal döwlet, abraý getirsin! Hemmäňize saglyk dileýän. Şu gün men jorama öýe jaň etjek telefonym ýok. Ýaman gaharym gelýädä. Telefon alyp berjek diýdi, ýöne alyp berenok. Waý, nädip, nirden, näme etmeli? Ä-ä, a-a, gelýämiň? Peýman et! Waý! Salowmaleýkim, mähribanlar, Täze ýylyňyz gutly bolsun! Şu wagtky. Düşümli ýyl bolsun! Waý, agzap otyryn-a, telefonym ýok, öýe bir jaň edeýin, joralam bilen gepleşeýin diýip bar-a. Aý, şu gün Täze ýylyňy gutlap, aý, sowgat baryny getirdim-ä. Maňamy? Hawa. Waý, begenýän-ä. Näme? Eý, waý! Hä? Gözüňi açanyňda boýagynam-a dogry çalmandyň-a. Şeýdip, köpçülige çykdyňmy sen? Waý, boýag çal erbetmi? Hawa, bir aý, bar öýe gir-de, aýna seredip gör. Ýok. Mä, azajyk eg kelläňi, azajyk kelläňi, şeýleräk dur. Nämesi bar, gözüm gülýär-le. Näme howpy? Görnüp dur-a, aýna nämä gerek, gül ýaly. Keýwany. Hä? Muňam peýdasynyň ýeri kän. Hawa, peýdaly ýeri kän. Öten ýyl bir dostumyň öýüne Täze ýylda bir myhmançylyga bardyk. Bilýän-ä men, bilýän-ä oglan, hawa, tapyr, hä, hä, tapyr. Myhmançylyga bardyk, olam manty bişirip berdi, agşamlyk. Hawa. Onuň mantym azrak ekeni. Hä. Olam iýjek bolup durkap gara, çyra söndi. Şo edir şo wagt? Şo wagt. Menem aýtdym, Oglanlar diýipdir, mantydan iýmäň diýdim. Çyra ýanansoň iýeli diýdim. Hemmämize deň ýeter ýaly, şoň üçin elimiz boş durmasaýyl, el çarpyp oturalyň diýdim. Onuň hemmämiz el çarpyp başladyk, çyra ýanýança. A birden çyra ýandan mantydan hiç zat ýok. Waý! Hawa, şonda bar-a men nätdim diýsene. Şol el çarpyşykda bir elim bilen-ä kellämi urdum, bir elim bilen-ä manty iýdim. Waý! Senem ara. Gaty görmedilermi seni? Ýok, gaty görmediler. Şu gezek Täze ýylda mantyny süýşüre, köpräk bişirgin. Bor, köp bişirerin. Bolýa, bolýa. Sowgatlaň aljakmy? Garaşýan-a ýaman. Garaşýan. Gelen sowgat bolsun. Täze ýyl baýramy çynyňa bir şeýle bir sowgatlar getirdim. Ýeke-ýeden kabul et ony. Ýeke-ýekeden? Hawa, baý. Sanadan kän sogaby. Şeýle. Kabul et. Täze ýylyň gutly bolsun! Näme az görýäň, aňyrsy kän amyň. Ine, gunçasy, gunçasy, hop! Az görme, gaty kän bi. Ine, owadandan owadan çykýamyň. Täze ýylyň gutly bolsun! Beh, bula sapylan öýtýän. Aý, nämedir salyber näme edilenden. Ine, hop! Oý! Gunça, gunçasy. Ynha, hop! Waý, hanmyň ballagy? Maňlaýyňa tikäýsene şeýdip. Waý. Ýene kabul et. Ne? Owadan hop! Aha. Ýene hop! Waý, oňam ballagy ýog-a. Ynha, has owadandan owadan çykýar. Ynha, kabul et. Waý. Gyýy o aşak. Bu näme aşak düşýäre? Waý düş. Şony başa gal ýerine barýa. Ine, täze ýylyň gutly bolsun. Waheý. Bulama dagapdyr aý walla. Heçelenipdir. Boldy. Heý, muny nirden aldyň? Aý geçen hepde goňşynyň melleginden aldymlaý. Beh. Şonda ýöne Syk gowşurmak ýatdan çykypdyra bank Bolýa. banka salaýyn diýip ýördüm ony. Hä-hä suwa salsaň abi terlener ýöne. Terle hawa. Bolýa. Ha indi kile çen terlener bi. Taňyrýalkasyn. Ýa. Dur. Hä? Ýene-de sowgatda. Maňa? Hä. Saňa maýdaçdan köpräk sowgat gerekmi ýa ullakandan ýekeje sowgat? Men baram maýdajykdan köp sowgady gowy görýän. Aý şobada. Waý. Täze ýylyň gutly bolsun. Me! Näme gyzy? Çigit, çigit, çigit. Agşam ikimiz oturyp Täze ýyl teleýaýlyma seredip, Täze ýyly ertire sen bellärsň. Çigitler-dä. Çigitler sowga. Aý, bolýa. Ynhanda bolsa has owadan sowgat. Telefon. Waý! Waý! Arzuw edip, waý, arzuwyma ýetdim-dä, waý! Bolaýypdyr bula. Dürrüw jaň edeýin. Kime jaň edýäň? Joralama. Alo! Ä, meň ejem, gutlag al. Oňat, dur, ejeňem gutlaryn. Alo, gowumy? Oňatmy? Hä? Ä? Eşdiler. Eşdiler. Wüý, dur, dur, dur. Sesini gataltmandyryn-a. Alo! Waý! Ejem, gutlag al. Gowumy? Gowumy, oňatmy? Hawa, gowy, gowy. Täze ýylyňyz bilen! Hawa. Artgal döwlet getirsin. Hawa. Hä? Näme? Ýok, ýok, bolýar, bolýar. Düşünmedi.

Oňatmy daýza gowymy hä barýas. Güläý güläýmegin how. Barýas daýza barýas barýas. Berme barýas barýas daýza barýas. Heý wani. Hä. Aý gelä how şu meni görenden ylgap durmana sen dagy. Ýy şu diýýänä şu diýýänä täze ýyl bir yrsgally döwletli ýyllaň biri bolsun Allah. Hawa hawa Allajan düşümli ýyllaň biri bolsun ine seret.

Men seň doglan günüň. Men saňa öň wada berdim. Geçen ýylam üýtgeşik sowgat edibilmedim saňa. Indiki ýyl täze ýyl bilen ýaş toýuňa gowy üýtgeşik sowgat ederini ýadyňa düşýärmi? Ana, ýadyma düşýär. Ýaman üýtgeşik sowgat aldym. Ýadyma düşýär. Ýaman nowsalla sowgat aldymaý saňa. Gaty gowymy? Ýaman üýtgeşik aý walla. Senden tama-da şeýledir. Hawa, tamaň ödelendir hany. Daýaşk. Häý, beýläňe seret, beýläňe. Ana! Ha, aýajygy güýlünip ýatyr. Aý, janawar! Näme gyz ol? Ha, mäläp ýatyr ana. Ana, gutly bolsun. Geçi gowy, ana, geçi ýatyr-a, göreňokmy? Nji eşitdirip dursuň näý? Gyz, şondan. Ullakan zat ýok, ýatyr ana. Şondanam bir sowgat gomy gyz? Geçidenmi? Hawa. Waý, oňa-da ile geçä ýetip bilenok. Waý, olar ýaly öňem bar-a ýatakda. Ýatakdakyň däl-ow ol. Näme onda ol? Muňa geçi diýilýär, oňa teke diýilýär. Diýýä. Diňle diýýän, sen yzyny diňlesene. Irli bazara çykdym, sowgat alaýyn diýip. Hawa. Niýetimem ille üýtgeşik sowgat etmek-dä saňa. Onam bardym, bir şu gelinime gyzyl halkajyk alaýyn diýen-de ille, ýüzük. Waý, aldyňmy? Bardym ýanyna. Hä. Owadan-owadan altyn halkalar bar-da. Şunuň näçe diýdim. Hä. O gapdalyndaky bir aýal bar. Eline dakyp barlap dur ekeni bolýamy bolanokmy. Hawa. Aýawlan diýen bolup maňa. Hawa. Biri bir zat alyp dur nobatyň garaşyp bolanokmy diýen bolup. Waý waý waý waý. Menem aýtdym Mara sen dogan alyber arkaýyn men seň alan zadyňy aýalym almaýan diýdimde gaýtdym göni ýüzüme gurlyp. Waý. Ine näme men oň alanyny saňa aljak bolup. Başgaragyny alaýmaly ekeniňdä. Onuň köýnegiň ýanyndan bardym. Matalaň ýanyna. Matalaň ýanyndan bardym. Gül ýüpek. Gül ýüpekler-de bar, her hil reňklisi bar-da, hatar-hatarda. Alansyň-la, hä? Her reňkinden birini dola diýdim oňa. O dükança. Olam gara aňyrda biri gelip bara, Agam, hemme reňkiden alýaňmaý? diýip, gapdalynda de geldi. Saňa näme diýmeli ekeni? Saňa näme-ow diýdim. Aý, sen näme alsaň, menem aljakla-aý şony diýen bolup bardy. A sen alyber indi men a seň alan zadyňy aljakka diýip yzyma öwrülip mondanam aýtdym. Aý nämä barsam şonda ýaly-la köwüşe barýan köwüş alyp durlar. Şeýdip boşga aýtdyň-a. Ýok ony oňa iliň almaýan zadyny gözläp gözläp ol mal bazaryň ýanyna bardym ony geç alýan ýog-ow. Eý hiç kimiň almaýan zat diýip geç alyp gaýdyberdim onam saňa. Ana geçi. Gyýw geçini näme etjek-hä geçini ine saklarsyň seret ertir. Ýok diňle meň maksadym bar. Hä. Şu geçi bar-a. Hä. Muny ýataga goýberýäs nesip bolsa. Hawa. Onuň o ýatakdaky öňki duranyň bar. Hawa. Birki tanyşýar, mä, mä, mä, edip gözlerini gypyşyp. Soň? Köpelýär daýanka ikisi. Nirde saklajak olary? Diňle. Ine onuň indiki täze ýylda, nesip bolsa. Seň doglan günüňe. Hä. Giden işiňiz geçili mally mädemä mädemä howlygyjy. Gyýw hapalanar-a howlygyňçy nirde saklajak olary. Saklajak gälow saklajak gä bazara gidip barynam satyp saňa maşyn aljak. Nätdi? Şu jagaş ýer nätdi? Duty Camry. Şu aýdan zadyňy alyp berjek. Şu seň halasaň weli akja maşyn alýas. Ine göz öňe getir akja maşyn al girlik işikde dur. Şu menem minýän öňünde otyryn. Ol ýaňky aýdymam batlatýar. Ýuwaş, ýuwaş, ýuwaş kellämi aýraýy, peset, peset. Ýo saňa görä haýalladyrys ony. Peset. Onuň göz öňüne getirip, menä maşynyň öňünde otyryn, senem yzynda otyrsyň. Şäherimiziň gözel ýerlerinde arçalara aýlanýas-a iki bolup, hä? Baý hezil bolar-a. Men nirde otyryn diýdiň?

Yzyrak düşsene çalyjy. Düş! Puh! Heý, bolaýdy-da. Oturtmasaň oturman ne san ol. Hana, a-m gatnarsyň häzir, nesip bolsa. Boldy-da, arewolla. Öňünde ötürjek, öňünde nämeden

Geçin soýdum derisini näme edeýin. Näme etseň şony et ýöre. Sen aýt. Berkil. Berkil berik. Näme etdim diýeň. Geçin. Uraýmaly. Uraw. Gaharyňa urma diýip özüň urup durdyň a. Alçyratma. Näme etdim diýeň-ow. Geçini halalladym derisini näme edeýin diýen. Haýsy geçi? Hana geçi! Ataýdy güýni ýatan eken-dä, ho! Waý, ana, ana! Hä, açar gitdi! Bir maňlaýyň geberi däl-eý! Kim saňa şony halalla diýdi? Haw, özüň aýtmadyňmy, ejeň ýaş toýuna getirdim. Ýaş toýuna getirdim diýip, halallap goýberdiň-dä. Ejeň ýaş toýuna getirdim diýende halallabermeli-dä-le. Ejeň ýaş toýuna towuk deňetseňem bolýar-a halallasaň. Aý, näbileýin-aý. Bolmasa ýumurtga çakmaly ekeniň. Äý, sen-ä bar-a oňarypsyň. Saňa çeken-dä şudan-da, şon ýaly-la. Maslahatsyz. Bar-a indi git-de agalaňy çagyr, kakam täze ýyl edýär, ýaşy toý etýär diý. Daýlaňňa-da aýt. Daýlaňňa baraýma köçesine.